Юратнӑ кураканӑм, Чӑваш Ен искусство ҫыннисем кӑларӑм малалла тӑсӑлать. Унӑн сумлӑ хӑнисем Микулай Мускал, Зоя Зулӑмби, Николай Ижендей, Нина Бортикан тата Елена Абрамова. Кӗреке хуҫисем Анатолипе Надежда Никитинсем, кӑларӑма вара эпӗ, Альбина Юрадусович, журналист ертсе пыратӑп. Халӗ эпӗ сире хаваспах Зоя Сылӑмпи сӑвӑҫпа паллаштаратӑп. Зоя Сылӑмпи сӑвӑҫа эпӗ уйрӑммӑн пӗлетӗп. Эпир, туссем, пӗрле нумай хутшӑнатпӑр, пӗр-пӗрин патне хӑнана кайса ҫӳретпӗр. Ҫавӑнпа та Анатолий Никитин Зоя Сылӑмпи сӑввисене килӗштерни, унӑн сӑввисемпе юрӑ хайлани мана питӗ савӑнтарчӗ. Зоя, эсӗ питӗ нумай юрӑсен, сӑввисен авторӗ. Вӗсен шучӗ ҫӗр урлӑ та каҫрӗ ӗнтӗ. Сана ҫӗнӗ юрӑ хутшӑннӑ ятпа саламлатӑп. Эсӗ кӑҫал питӗ сумлӑ юбилей ирттертӗн. Унта хӑвӑн тусусене, юлташусене, тӑванусене, пӗлӗшӳсене, кӳршисене чӗнтӗн. Хӑвӑнпа паллаштар-ха куракана.
Эпӗ Хӗрлӗ Чутай районне кӗрекен Тури Ҫӗрпукасси ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Ачаранпах, паллах, Сӑвӑсем вуланӑ, юратнӑ, хӑмасӑр калама вӗренме Клавья Петрович каларӗ те ҫынна кӑтартма вӑтаннӑ, мӗншӗн тесен ялти ачасем урӑхларах хуларисемпе танлаштарсан. Ҫырнӑ, паллах, вӑрттӑн, анчах та юлташсене кӑна мар, атте-аннене те кӑтартман. А имӗнле сӑпайлӑ пулнӑ эсӗ? Да, ҫапла.
Ӑна хӑвта питӗ лайӑх пӗлсе тӑратӑн. Мӗн тӑвас, юлташӑн туйӑм кӑмӑлне пӗлмеллех, мӗншӗн тесессӗн юлташ вӑл ҫавӑнпа палӑрӑмлӑ та. Халӗ те астӑватӑп-ха эсӗ мана пичӗ ҫуртне алран ҫавӑртса кайнине те. Паян эсӗ хӑв ҫирӗп тӑратӑн поэзи ҫули ҫинче. Миҫе кӗнеке кӑлартӑн-ха? Манӑн те кӑҫал саккӑрмӗш кӗнеке тухрӗ, Юрату ахрӑмӗ ятлӑ. Унта хам чӑвашла ҫырнӑ сӑвӑсене вырӑсла куҫарни те пурне хӑвах куҫарнӑ вӗт-ха эс вӗсене пурне те хам тесен тӗрӗс мар ҫуррине куҫаруҫӑ Людмила Павловна Симонова куҫарнӑ ҫитес ҫул пуҫланхинче те пӗр кӗнеке кӑларса ярасшӑн хамӑрӑн кӗнекесене хамӑрах хамӑр укҫапа спонсорсем пулӑшнипе кӑларатпӑр тесе те эпӗ пӗлтӗ тӑрӑх сакӑр кӗнекӳне пӗтӗмпех хӑвӑн вӑюпа кӑлартӑн ҫапла вӗсене ытларах чухне парнелесех пӗтеретӗн Вашкабель заводра ӗҫленӗ май мана заводӑн ертӳҫи Картунов Игорь Михайлович пулӑшнӑ. Пултарулӑх каҫне ирттертӗм.
Эсӗ хӑвӑн сӑвӑсене темӑран кама вуласа паратӑн ҫырнӑ хыҫҫӑн? Ҫак таранччен ачасене вуласа параттӑм. Халь вара манӑн ӗҫтешсем пур. Ман ӗҫре юлташсем сахал мар. Сӑвӑсене юратакансем, паллах, чылай. Кама тӗлӗнтерессӗн эсӗ сӑвӑсем ҫырса тесе калаканнисем те пур. Анчах та ҫав вӑхӑтрах вӗсем хушшинче сӑвӑсем юратакансем те пур. Чи малтан эпӗ хамӑн юлташа Таньӑна, эпир пӗр лабораторинче ӗҫлетпӗр. Ӑна вуласа паратӑп та хӑш чухне вӑл темӑсене те хӑях тупса парать. Халь ӗнтӗ тӗслӗхрен эпӗ ачасем валли ҫырма пуҫларӑм вилавкке ухтӑра. Юлдашсем пури финсавнатӑп эпӗ. Сӑвӑҫӑн ӗнтӗ хӑйӗн туйӑмӗсене анчах мар, ытти ҫынсен туйӑмӗсене те ҫутатма пӗлмелле, пӗтӗмлетсе пӗр сӑнар туса халӑх патне ҫитермелле. Зоя, эпӗ санӑн икӗ ача иккенне питӗ лайӑх пӗлетӗп, хӗрпе ывӑл ӳстеретӗн эсӗ, санӑн хӗрӳ сӑвӑсем те ҫырать. Пӗр кӗнекелӗх сӑвӑ пухӑнчӗ те. Сӑвӑҫӑн шӑпи тумхахлӑ, ҫав самантрах сумлӑ та. Ҫав сумлӑха туйса илтӗн-и? Малтан
ҫын ят-сум ҫӗҫлет, вара ят-сум уншӑн ӗҫлеме пуҫлать, тесе калаҫҫӗ. Пӗлместӗп ӗнтӗ, ят-сум маншӑн ӗҫлеме пуҫланӑ-и ҫук-и, анчах та шкулсене районсене тӑтӑшах чӗнеҫҫӗ.
Эсӗ э, паллӑ сӑвӑҫ пулса тӑтӑн юлашки вӑхӑтра. Эсӗ ӑна хӑвӑн туйӑмлӑ, сӑнарлӑ, шухӑшлӑ сӑввусемпе ҫак сума ҫӗнсе илтен. Ахаль мар Анатолий Никитин та санӑн э, сӑввусене курнӑ, асӑрханӑ, э, санӑн сӑввусемпе юрӑ тума шут тытнӑ, Надежда Ивановна. Эсир каласа парӑр-ха, мӗнлерех эсир Зоя Сыллӑмбин сӑввисемпе ӗҫлени ҫинчен? Зоя сывлӑмри творчествипе эпир Анатолийпе иксӗмӗр питӗ интересленсех пыратпӑр. Ҫапла. Унӑн ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ тухнӑ кӗнекисене таҫтан та тупса илес килет. Чылай чухне лавккасенче сутмаҫҫӗ вӑл кӗнекесене. Вара эп ҫынсем урлӑ ыйтатӑп. Уйрӑмах мана Нина Алексеевна Пӑрчӑкан пулӑшать. Унӑн творчествинче мӗн килӗшет-ха мана? Зоя сывлӑмпи хӑйӗн шухӑшне уҫҫӑн калани килӗшет. Унта ҫепӗҫлӗх нумай, унта ачашлӑх пур, унта тӑван кӗтесе юратнӑ самантсем, тӑван вырӑнсем. Эпӗ хам та Хӗрлӗ Чутай тӑрӑхӗнчен пулнӑ май Зоя сывлӑмпине хамӑр район хӗрӗ тесе ӑна юратса унӑн сӑввисене вуланӑ чухне хамӑн тӑван яла таврӑннӑ пекех туйӑнать мана. Уйрӑмах тӑван ял сӑнарӗ, тӑван ял шӑпи, тӑван тавралӑх илӗртӳлӗхӗ тыткӑна илет ун сӑввисенче. Ҫавӑнпа та эпир Анатолий Вейксемӗр пӑхса тухрӑмӑр та тӑван ял сӑнарӗ ятлӑ юрӑ ҫырса хучӗ Анатолий Никитин. Тӑван ял йӑмри те, тӑван ялӑн ҫӑл куҫӗ те тыткӑна илет. Ҫакӑ мар ҫав чӑваш тавралӑхӗн илемӗ. Зоя ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсене питӗ тӗплӗн ӑнланса хӑйӗн витӗр кӑларать. Вара эпир юрӑ туса ҫав юрна халӑх патне ҫитерес тесе тӑратпӑр. Темле яла ҫитсессӗн те хамӑр чӑваш тӑрӑхӗнче те, Тутар Республикинче те чӑваш ялӗсенче ҫак сӑнарах пире тыткӑна илет. Хӑйсен ялӗ ҫинчен ҫырнӑ пек туяҫҫӗ ҫынсем. Кашнин хӑйӗн тӑван ялӗнче пурӑнакансене ҫак юрӑна парнелетпӗр. Чӑвашшӑн вӑл тӑван ял, вӑл питӗ ҫывӑх. Мӗншӗн тесессӗн чӑваш ӑҫтан тухать-ха? Ялтан тухать. Вӑл ялта ҫуралса ӳсет, ҫара уран, улӑх-тӑрӑх чупать, ҫулла курӑк ҫинче йӑваланса савӑнать. Ҫуралса ӳснӗ вырӑн хӑй патне турттӑр тесе ҫав вӑйлӑ хӑвата пирӗн ҫам ачаранах туйса пурӑнмалла. Ҫавӑнпа ҫав пек юрӑсем тухаҫҫӗ пирӗн. Тӑван ял сӑнарӗ яланах санӑн чунунта хӗмленсе ҫунтӑр. Енчен те эсӗ хулара мар, ялта ҫуралса ӳснӗ пулсассӑн, тӑван яла кайса ҫӳре. Санӑн тӑван килӳ хупӑннӑ пулсассӑн та унта санӑн тӑванусем пурӑнаҫҫӗ. Кӳршӗсем пур, туссем, вӗсемпе курса калаҫ. Тӑван яла кайсассӑн аҫу-аннӳ выртакан вырӑна та кайса кур. вӗсемпе чунна уҫса калаҫ. Халӗ эпир сана ҫакӑнта кӗрекере ларакан пултаруллӑ сӑвӑҫсемпе тата композиторпа пӗрле ҫак юрра име сӗнетпӗр. Тӑван ял сӑнарӗ, сӑмахӗсем Зоя Сылӑмбин, кӗввине вара Анатолий Никитин хайланӑ. Яланах пирӗнпе пӗрле пул, пирӗнпе пӗрле савӑн.

Юратнӑ кураканӑм, Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Эпир санпа литература музейӗнчех. Кӑҫал литература ҫулталӑк иккенне сана тепӗр хутас илтеретӗп. Чӑваш Енре ӑна эпир Константин Иванов ячӗпе ирттеретпӗр. Ҫак сумлӑ поэтӑмӑр хӑйӗн Нарспи поэмипе ӗмӗрлӗхе пирӗн чӗресене кӗрсе вырнаҫрӗ. Пирӗн кӗнеке хуҫисем яланхилле Анатолийпе Надежда Никитинсем. Вӗсен сумлӑ хӑнисем тепӗр хут аса илтеретӗп. Микулай Мускав, Зоя Сылтӑмпи, Николай Ижендей, акман ҫумра Нина Пӑртикан ларать, тепринче вара Елена Абрамова. Паянхи кӑларӑма эпӗ Альбина Юрадусович тата журналист ертсе пыратӑп. Пирӗнпе пӗрле пул. Пирӗнпе пӗрле кул, савӑн, калаҫ, чунна уҫ. Халӗ эпир Микулай Мускавӑн пултарулӑхне тишкерӗпӗр. Микулай Мускав питӗ хӑйне евӗрлӗ сӑвӑҫ. Ял хуҫалӑх академинче ӗҫлет. Хӑйӗн пурнӑҫне пӗтӗмпех ял хуҫалӑхӗпе ҫыхӑнтарнӑ. Студентсене ӑс парать. Апла пулсассӑн та унӑн чӗринче сӑвӑ валли те вырӑн пур. Миклай Мускал, сире студентсем сӑвӑ ҫырма тӳрмантармаҫҫӗ-и?
Ҫук, пӗри те чартлантармасть. Мӗншӗн тесессӗн вӗсен хушшинче ҫӳрекен вӗсем ҫамрӑксем иленме тӑхӑнаҫҫӗ, иленме калаҫаҫҫӗ. Паллах, чӑваш чӗлхи ытларах итӗнет. Ҫавӑнпа та вӗсем калаҫӑвӗпеле малалла ҫул пурнӑҫӗпе улталатӑн. Вӗсем пире, паллах, ҫамрӑксем усӑн хӑйсен вӑй-халӑхӗпе хыҫалта утма памаҫҫӗ, вӗсемпе тан уттарасшӑн. Эпир вара курса пӗрле юнашар пулас тесе шутлатпӑр. Ҫавӑнпа та пӗр-пӗрне тултарса пыратпӑр пур витӗр. Эп вӗсене вӗрентсе пыратӑп, а эп вӗсенчен вӗренсе пыратӑп, вӗсем мана пулӑшаҫҫӗ, эп вӗсене пулӑшатӑп. Вӑл ҫапла пыра-пыр, кудран пур, малалла. Атлабасен эсир яланах чунпа ҫамрӑк. Ҫамрӑк вӗҫленӗ чухне яланах хунар ҫамрӑк шутлатӑн. Кунта чир пирки те шухӑш кӑмӑл туйӑм ҫуралмасть. Ӳрӗк-сӳрӗк кӑмӑл пулсассӑн та лекци вулама тухатӑн. Енчен те илепер урӑх занятисем ирткен чух кунта япӑх хон кӑмӑл ирӗк тухма ирӗк ҫук.
Вӗрентекенсем хӑйсен урокӗсенче студентсене хаваспах сӑвӑсем те вуласа параҫҫӗ. Сирӗншӗн пит тӗслӗхсем пулни? Хапӑн пӗтӗмле факультечӗпех именетӗп каламашкӑн. Куратор пулнӑ май ман группа пур. Ҫав вара пӗрлере пулсан Ҫӗнӗ калаҫатпӑр, паллах, тӗллевсем хамӑра валли лартатпӑр. Усӑ курса чӑвашла хамансан кайччӑр, чӑваш культури чӗлхине хӑйсен ҫумӗнче тытса та чӗрере янах пултӑр тесе вӑхӑт тупса пӗрер сӑвӑ, икшер сӑвӑ ҫӗмӗк вуласа панисем пулнӑ. Сирӗн студентсем пуҫӗнче сӑвӑ ҫыракансем пур-и? Эсир вӗсене пулӑшатӑр-и? Пӗрчипе каласассӑн, сӑвӑ ҫыракансем нумай тесе калас ҫук. Ҫук тесен каллех тӑрӑс мар. хӑвӑр профессине ял хуҫалӑхӗпе ҫыхӑнтарнӑ. Апла пулсассӑн эсир ялтан, хӑш ялтан, мӗнле районтан? Читерӗ Сетуҫа ялӗнче, вӑл Ҫӗрпӳ районӗ. Нумай ҫул хушши иртсе кайрӗ вӑл Пинеда хуҫалӑх ҫиччӗмӗш ҫул пулчӗ. Унтан, паллах, ӗнтӗ школ, Ҫыркасси шкулӗ пирӗн, унта Бальбуна класс персе тухса карантехникум Пӗтертӗм. Ун хыҫӗнчен Вурнарти ӗнтӗ совхоз техникумӗ ятлӑха вӑл ветеринари фельдшерӗсен уйрӑмӗнче вӗренсе тухрӑм эпӗ. Ӗҫлерӗм хамӑн ӗҫпеле. Унтан Хусанта вӗренсе тухрӑм, ветеринари судне пӗтертӗм. Таврӑнтӑм каллех Чӑваш ҫӗршывне, Шупашкар районне. Лапсара чахча фабрики пур. Таран юлашкинчен эпир хал хорӗ те пултӑмӑр. Ҫапла. Пирӗн директор Семен Геннадий Германович ун чухне хой те баянне лекалать, губусне лекалать, лайт юр, лайт. Ҫапла, ҫапла. Хистет, специалистсене тӑмалла сирӗн юрлама хор мӗн. Ҫавна хор йӗркелесе ятӑмӑрас. Ҫапла, ҫапла тӗрӗспете.
Хор йӗркин шагара. Ҫапла пулчӗ, тӑхрӑнни тӑхрӑнни шурда.
Ҫапла тӑхрӑннӑ шурсенче, вӑл тӑхрӑннӑ шурсенче Антон Никитич пирӗн ача пырса ҫӳретчӗ. Юрлама вӗренте пирӗн сасси те ӗнтӗ те пулнӑ те пулман. Пулнӑ, пулнӑ, пулнӑ, пулнӑ.
Пулман пулсассӑн ӗнтӗ вӑл сире хӑйӗн хора чӗнмест ӗнтӗ. Ҫавӑнтан пуҫланчӗ чӑнахах та. Ҫыхӑну туслӑх.
Туслӑх ҫыхӑну.
хисеплеме пуҫларӑмӑр. Альбина, парсан кир. Тав сӑмахы калас килет, Антон Никитича, мӗн тесессӗн, вӑл кӑларчӗ каҫасан юрра, халӑхҫине вӑл, паллах, пулӑшнипе пулчӗ. Ҫавӑнпа та, Антон Никитич, Тав Турра эс пурришӗн, тӑванӑм. Лар ҫума, еплерех пурӑнан? Хӗвеле ҫӗкленичке хавассӑн, хаклӑ ҫыннӑм, санпа тӗл пулсан. Кашни сӑвӑҫ-ҫӗре сӑвӑ калама пуҫласассӑн уйрӑм кӗнеке кӑларас пулать вара. Такалах, Альбина, хам та ун пирки шутлап-ха. Манӑн та каласа хӑварас килет, тав сӑмахӗ ҫак лапсарти чӑх-чӗп фабрикине, ун ертӳҫине унта чылай ҫул хушши питӗ маттур чӑваш каччи ӗҫлерӗ. Тӑвай каччи.
Тӑвай каччи Геннадий Германович Семенов. Семенов пулчӗ. Вӑл тӑрӑшнипен те Николай Григорьевич сирпе паллашрӑмӑр. Анатолие чӗнсе илсе унта юрӑ-кӗвӗ Тӗнчине вӑл хӑйӗн предприятинче ӗҫлекенсене хутшӑнтаратчӗ. Унӑн чӑвашлӑх туйӑмӗ питӗ ҫирӗп пулса хаклама вӗрентетчӗ вӑл хӑй ертсе пыракан хӑйӗн чӑх-чӗп фабрикинче ӗҫлекен ҫынсене. Ҫавӑнпа та тӑтӑшах Чӗнетчӗ Анатолий Никитина та. Унта кайран янташ ушкӑн йӗркеленсе кайсассӑн янташ ушкӑнпа та темиҫе хут пулнӑ. Анатолий Никитин каҫхине ҫывӑрма пӑрахрӗ. Ирччен ларать. Мӗн пулнӑ-ши? Пӗр каҫ ҫывӑрмасть, тепӗр каҫ ҫывӑрмасть. Пырса пӑхрӑм та Николай Григорьевич сирӗн сӑвӑ кӗнеки унӑн аллинче юрӑсем ҫырма пуҫланӑ иккен. Хам та кӗнекене алла илтӗм те вулама пуҫларӑм. Чӑнах та шухӑшлаттарса ячӗ. Питӗ кирлӗ сӑвӑсем тесе шутларӑмӑр. Пӗррехинче ҫапла каласа пӗтереймерӗм-ха, ирхине тӑтӑм та вӑл Мана кала итлесе пӑх-ха тет. Эп тет кӗҫӗр тет юрӑсем ҫырнӑ тет. Чӑнах та итлеме пуҫларӑм та пӗр каҫра тӑватӑ юрӑ ҫырса хунӑ иккен. Николай Григорьевич сирӗн сӑвӑсемпе питӗ хитре юрӑсем пулса тухнӑ ун чухне. Каҫарсам юрӑ, анне ҫинчен юрӑ, ҫӗн ҫул юрри. Сире эпир Питӗ хисеплетпӗр, сирӗн творчествӑпа савӑнатпӑр. Енчен те Анатолий Никитич пӗр каҫра тӑватӑ юрӑ ҫырнӑ пулсассӑн, эсир вара пӗр каҫра миҫе сӑвӑ ҫырса курнӑ?
Альбина, тесе каласан эп шуламан те. Сӑвӑ йӗркисем сӑвӑҫа таҫта та ярса илме пултараҫҫӗ. Урамра та, троллейбусра та, самолетра вӗҫсе пынӑ чухне те, ҫывӑрнӑ чухне те. Питӗ тӗрӗс.
Тӗплӗн каласа патӑр, Николай Григорьевич, хӑвӑр ӗҫ ҫинчен, ҫамрӑксен пуласлӑхӗ ҫинчен Ахальтен мар Анатолий те сирӗн сӑвӑсенчен каҫарсан ятлӑ сӑвва суйласа илчӗ. Ҫак сӑввӑн тӗшшине тӗпрен ӑнланчӗ пулмалла. Вара ҫакӑн пек илемлӗ юрӑ ҫуралчӗ пирӗн ҫамрӑксем валли. Юррине те пӗр вӗсене хальхи ҫамрӑксем валли ҫырнӑ вӗт. Хӑвӑрах куртӑр сцена ҫинче мӗнле илемлӗ юрлаҫҫӗ вӗсем, пӗр-пӗринпе хутшӑнаҫҫӗ, калаҫаҫҫӗ. Хусканӑвӗсем те тыткӑна илет, кӗвви те тыткӑна илет. Юрлаканӗсене те питӗ юратса пӑхас килет. Ҫавӑн пек юрӑсем сирӗн татах иксӗрӗн пӗрле ҫырӑнсах пыччӑр, ӑнӑҫу сунатӑп сире. Анатолий Никитинпа Надежда Никитина пек, Микулай Мыскал пек пӗр-пӗрне каҫарма пӗл. Кӳрентерсессӗн те каҫар. Мӗнле те пулсассӑн хӑвӑн чӗрӳнде ҫав кӳренӳ туйӑмне чакарма тӑрӑш. Мӗншӗн тесессӗн каҫарма пӗлни вӑл саншӑнах пӗлтерӗшлӗ, саншӑнах хаклӑ. Каҫарсассӑн эпир сывлӑхлӑрах пулатпӑр. Каҫарни вӑл тепӗр ҫынна тен кӳренни иртсе каймасассӑн та хӑвӑншӑн ҫӑмӑл пулни аван. Сӑмахӗ Микулай Мыскалӑн, кӗвви вара Анатолий Никитинӑн «Каҫарсам юрӑ».

Юратнӑ кураканӑм, пирӗн каларӑм мала тӑсӑлать. Унӑн тараватлӑ хӑнисем Микулай Мыскал, Зоя Зулымби, Николай Ижендей, Нина Бортикан тата Елена Абрамова, кӗреке хуҫисем Анатолийпе Надежда Никитинсем Кӑларма вара эпӗ Альбина юрату, сӑвӑҫ тата журналист ертсе пыратӑп. Халӗ эпӗ сире пирӗн кӗрекен тепӗр хӑнипе паллаштарасшӑн. Тӗлӗнмелле маттур, пултаруллӑ, вӗрентекен вӑл манпа юнашар ларать. Елена Абрамова. Эпӗ санӑн мӑшӑрна Валентин Абрамова питӗ лайӑх пӗлеттӗм. Шел, вӑл пиртен уйрӑлса кайрӗ, шӑпи унӑн ҫам пек ҫӑмӑл пулмарӗ. Анчах та вӑл питӗ хӑйне евӗрлӗ пуян чунлӑ ҫынччӗ, шӳтлеме юрататчӗ. Студентсем ӑна питӗ пахалатчӗҫ, хаклатчӗҫ. Унӑн кашни сӑмахӗ студентсемшӗн питӗ пӗлтерӗшлӗччӗ. Тен, малтан ӑна аса илӗпӗр? Хӑйӗн ӗҫне парӑнса ӗҫлетчӗ. Нумай ҫул хушши университетра вӗрентрӗ. Ҫав ҫав ӗҫре ӗҫлеме Чухнех ӗнтӗ вӑл Чӑваш наци конгресӗнче вице-президент пулса та ӗҫлерӗ. Ҫак ӗҫре вунӑ ҫул ытла ӗҫлерӗ. Чӑваш халӑхӗшӗн нумай ӗҫ турӑ пуль тесе шутлатӑп эпӗ, мӗншӗн тесессӗн вӑл чӑнах та ҫак вӗрентӳ енӗпе, культура енӗпе ҫӑмӑл ҫынччӗ вӑл. ҫул ҫӳрет. Самантрах тухса кайчӗ. Ӑна паян шӑнкӑравласассӑн тепӗр ҫӗрсе етрен вӑл автобус ӑшӗнче э, ҫак ушкӑнпа пӗрле пӗр-пӗр э, республика тулашне э, тӗл пулма, халӑхпа калаҫма питӗ ҫӑмӑллӑн тухса кайчӗ. Трезер кладкине Зарбин чӑнах ҫан пекчӗ вӑл. Эпӗ ҫамрӑксен хаҫатӗнче ӗҫленӗ май юлашки ҫулсенче тӗрлӗ-тӗрлӗ специалистсенчен, юристсенчен, сӑвӑҫсенчен, студентсенчен интервьюсем илсе ҫав ҫамрӑк сахатӗнче пичетлетӗп. Питӗ нумайӑшӗ Валентин Абрамовӑн студенчӗ пулнисем ӑна яланах ырӑпа асӑнаҫҫӗ, ӑна хӑйсен калаҫӑвӗнче тав сӑмахӗсем каласа хӑвараҫҫӗ. Ӑна ҫынна
пулӑшас енӗпе тӑрӑшакан ҫынччӗ вӑл. Эсир ӑна асӑнса ятарлӑ концерт та йӗркелерӗр Чӑваш патшалӑх университетӗн клубӗнче. Майӑн вӑл саккӑрмӗшӗнче эпир чӑнах та ӑна асӑнса концерт ирттертӗмӗр. Ҫак концертра унӑн вӗренекенӗсем, паллӑ ҫынсем тата паллӑ юрӑҫсем пуҫтарӑнса питӗ вӑйлӑ концерт лартса пачӗҫ. Вара ҫак концертӑн укҫине пӗтӗмпех ӑна асӑнса мемориаль комплексне туса лартрӑмӑр. Ҫав концертра эсир хӑвӑрта сӑвӑ вуласа патӑр халӑх умӗнче ҫав сӑвва манса кайман-и? Ҫак каҫа йӗркеленӗ май ҫам пек ҫӗрле, ҫам пек ун ҫинчен сӑвӑ ҫуралчӗ. Ҫав вара сӑвӑн йӗркисене манса каяс мар тесе хӑвӑртрах ҫырса хутӑм. Вара кайран ҫак каҫра ҫак сӑвва вуласа патӑм. Эсир Анатолий Никитин композиторпа хӑҫан тата еплерех паллашнӑ? Никитина ӗнтӗ эпӗ пӗлеп упӑшка урлӑ. Пӗрремӗшӗ ӗнтӗ вӗсем пӗрле университетра ӗҫленӗ. Тепре ӗнтӗ мана упӑшка вӗсен Янташ ушкӑн юбилей концертне чӗнчӗ. Ҫак концертра Ӗнтӗ эпӗ вӗсене курса савӑнтӑм, вӗсен юррисене итлерӗм. Концерт хыҫҫӑн вара эпир эпир ӗнтӗ вӗсемпе ҫывӑхрах паллашрӑм пуль-ха. Ҫывӑхрах паллашрӑмӑр.
Вара хам та питӗ юрласа ярас килсе кайрӗ те эпӗ вара ҫак юрра вӗсене юрласа патӑм.
Надежда Ивановна Анатолий Никитич, эсир Елена Абрамовӑпа паллашнӑ самантас илер-ха. Елена Геннадьевна паянхи тӗлпулу пирӗн ятарлӑ хӑни вӑл. Эпир уна пӗлетпӗр, вӑл каларӗ хӑй те каларӗ Валентин Александрович урлӑ, анчах та вӗсем пӗрле пӗр шухӑшлӑ пулса ӗҫлени куҫ умӗнчех тӑрать. Елена Геннадьевна чылай ҫул хушши ачасемпе ӗҫлет. тӑрӑшуллӑ вӗрентекен, хулари ачасене чӑваш чӗлхине хӑнӑхтарса пырать вӑл. Кунта вӑлсем малтан пуҫласа янӑ чухне хулари чӑваш чӗлхи урокӗсем пачах сахалччӗ. Кайран ҫак тӑрӑшуллӑ, пултаруллӑ чӑваш чӗлхи вӗрентекенӗсем пуҫтарӑнса хӑйсен ӗҫӗсене анлӑ ҫул ҫине кӑларчӗҫ. Эпир хамӑр та Анатолий Бексимӗр Шупашкарти аллӑмӗш вӑтамӗш шкулта нумай ӗҫлерӗмӗр. Чӑваш чӗлхи учительсемпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫленӗ, ачасем валли чылай юрӑсем ҫырнӑ. Валентина Александровичпа наци конгресӗ урлӑ тата университет урлӑ эпир паллашнӑ. Наци конгресӗнче Валентин Александрович Абрамов питӗ пысӑк йӗр хӑварчӗ. Хӑй Ирех пиртен уйрӑлса кайрӗ пулсассӑн та унӑн сумлӑ ӗҫӗ чӑваш халӑх асӗнчех. Вӑл пӗтӗм хамӑр Раҫҫейри чӑвашсене пурне те пӗрле пуҫтарас тесе ӗҫлерӗ. Валентин Александрович умӗнче пуҫ таятпӑр. Вӑл ҫавӑн пек питӗ питӗ пултаруллӑ маттур чӑваш пулнишӗн, чӑвашлӑха упранишӗн, чӑвашлӑхшӑн тӑрӑшнишӗн. Кашни концертинех, паллах, эпир ӑна чӗннӗ. Анатолий Вейксӗмӗр пӗр вӑхӑтра университетра та ӗҫлесе пӑхрӑмӑр. Ҫамрӑксемпе чӑваш эстрадине йӗркелесе ятӑмӑр. Валентина Александрович Чаккӑнта та пире питӗ пулӑшса пыратчӗ. Пирӗн кашни шухӑша вӑл ҫирӗплетсе хавхалантаратчӗ вӑл пире. Пирӗн ҫӗнӗлӗ шухӑшсене тӳрех вӑл ырлатчӗ. Анатолий Никитич, э, урӑх э, ҫын ҫырнӑ кӗвве илемлетме ҫӑмлах мар пуль? Кунта ҫӑмӑл пулчӗ, мӗншӗн тесессӗн э, кӗвви вӑл ҫывӑх пулчӗ пирӗншӗн те, мӗншӗн тесессӗн вӑл ҫыхӑннӑ тӑванлӑхпа. Кунта чӑвашлӑх туйӑмӗ палӑрса тӑрать. Тӑванлӑх туйӑмӗ. Кӗвви чӑвашлӑхпа ҫыхӑннӑ унӑн. Пурнан пурнӑҫра темӗн те пулать. Пирӗн ялан пӗрле пулмалла. Тӑвансен ялан пӗрле пулмалла тесе каласа хӑваратпӑр. Юратнӑ кураканӑм Валентин Абрамова аса илсе, хӑна юррипе киленсе, паян эсӗ пирӗнпе пӗрле пул сӑввине те, кӗввине те Елена Абрамова ҫырнӑ.